Hereket azatlygynyň bozulmagy, Türkiýede ýüzlerçe türkmen migranty Türkmenistana ýollary açmagy talap edýär. Tussag edilenler bar. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi birinji iýulynda Stambul halkara howa menziline üçünji aý Türkmenistana uçmak mümkinçiligine garaşýan türkmen migranty migrantlary köpçülikleýin nägilelik bildirdiler. Çeşmeleriň habar bermegine görä, migrantlar Türkmenistan howa ýollarynyň ýigrimi birinji iýulda sagat ýigrimi iki nol nolda Stambul, Türkmenbaşy uçuşynyň meýilleşdirilendigini bilip, iki gün öňünden petek satyn almak umydy bilen howa menziliniň awiakassasyny gabap başladylar. Türkmen häkimiýetleri ýakynda Türkiýeden Türkmenistana birnäçe eks. pasport uçuşyny gurnady. Ýöne bu Watanyna gaýdyp gitmek isleýän türkmenler üçin ýeterlikli däl. Käbir maglumatlara görä, ýüzlerçe müň türkmen öz Watanyna dolanmak isleýär. Düýn müňe golaý ýolagçy käbir çeşmelere görä bir ýarym müň bu uçuşa gitmek üçin howa menziline geldi. Elbetde, hemmeler üçin petek ýeterlik däldi. Şaýatlaryň aýdyşlaryna görä, şol bir wagtyň özünde konsullygyň howandarlarynyň arkasynda gizlenen binamys araçylar bir ýarym, üç müň dollar aralygyna para almak üçin petek satyn almaga kömek bermegi teklip etdiler. Bu araçylar uzak wagtlap betbagtçylygymyzy işewür düşewüne öwürdiler. Toplananlar türkmenleriň konsullyk işgärlerine we Türkmenistan howa ýollary kompaniýasyna nägilelik bildirip başladylar we gaharlanyp galmagal etdiler. Konsullyk işgärleri hemişe bolşy ýaly howa menziliniň howpsuzlyk gullugyna we polisiýa jaň edip, bizi zor bilen dymdyrmak islediler. Wideo ýazgylarda türk polisiýasynyň surata düşürilmegini gadagan edýändigi görkezilýär. Goh galmagaly ýatyrmak maksady bilen türk häkimiýetleri birnäçe türkmeni tussag etdi. Ikisi, bize aýdylyşy ýaly eýýäm boşadyldy. Beýlekiler bilen näme boldy we näçesi tussagda, biz anyklajak bolýarys. Ondan öň aprel aýynda Türkmenistan howa ýollarynyň kassasynda-da köp adam bardy. Emma migrantlar täze saýlanan prezidentiň daşary ýurtlardaky türkmenleriň köp sanly kynçylyklaryna üns berjekdigini umyt edip, Arkadagly Serdara şöhrat diýip gygyrdylar. Görnüşine görä, sabyr käsesi doldurylan türkmen ýaşlary hereket azatlygynyň bozulmagyna üns bermek üçin sosial ulgamlarda häkimiýetlere yzygiderli ýüz tutup başlady. Çykyşlarda Ýollary açyň! diýen ýazgy bar. Howa menzilinde türkmen migrantlarynyň özlerini sabyrly alyp barandyklaryny bellemelidiris. Polisiýa, konsullyk işgärleriniň buýrugy bilen açgöz araçylaryň bikanun hereketlerine watandaşlaryň ünsüni çeken ýaş ýigit, leri märekeden çykardy. Ondan öň on sekizinji iýulda iki uçar Stambuldan Türkmenistana uçdy. Ilki bilen diňe bir uçuş meýilleşdirildi. Ýöne ikinji uçar gelende, ýüzlerçe adam awiakompaniýanyň kassasyna ylgadylar. Ýörite uçuşyň ýokary wezipeli adamlar we olaryň garyndaşlary üçin niýetlenendigi aýdylýar. Şaýatlaryň sözlerine görä, konsullykdan araçylaryň ellerini doldurmagy başaranlar hem şowly bolup çykdy. çykdylar. Ondan öň ýüzlerçe türkmen migrantynyň üçünji aýy Stambul howa menziline öýlerine uçmak mümkinçiligine garaşýandyklary habar berildi. Düýn migrantlaryň biri gözlerinden ýaş döküp, mundan üç gün öň aradan çykan kakasynyň jaýlanyşyna gatnaşmaga ýetişmändigini aýtdy. Biz bilen söhbetdeş bolanlaryň arasynda garry, syrkaw we kiçi çagaly aýallar hem bar. Olar suw satyn almak, iýip-içmek üçin howa menzilinde iýmitiň bahasy adatdakysyndan birnäçe esse ýokary bolmagyna garamazdan, iň soňky serişdelerini ulanmaga mejbur bolýarlar.